Ике торба тикмәгәнгә генә чыгып тормыйдыр малай. Газпром үзенең газын бездән аладыр, пожалуй. Шунда мин әйтәм, ялгыш очкын чыгып китеп шартласак. Хыяллар шыңга аша диеп утырырсың. Газпром белән.

Инаңның батарае. Телевизор карарга утырасың, реклама күрсәтәләр дә, реклама күрсәтәләр, үләм. Бер җүнле әйберләре юк.
Нихәл! Галимҗан! Ой, Альфинур! Көннән көн матурланасың, мин әйтәм. Бер-бер чирең авыртмыйдыр бит. Юк, әле борчак компоты эчеп. Кабатып чыгып килә дирием. Алай каты кычкырма, колак ишетә мине. Ә, сине күргәч, малай тотып кысасылар килә башлый. Эй, Галимҗан, картаеп беткәч, кысышалар димени инде карт җүләр. Ә, Алай димә.
Ә, Кызрак утырыйм әле. Телевизорда җүнле әйбер бармы? Хәзер Кино була, программаны карап чыктым, хакимәт күрсәтелә. Ха-ха.
Нишләп шулай сикертеп күрсәтәсен бу ящик? Альфинур, аның ни? Антинусын көйләп алырга кирәк. Бар, авыр булмаса көйләп кил әле.
Минме? Әйе. Мин кабыздым, син көйлисең. Башка кеше юк бит инде монда, син мени утыра, мин мени утыра. Бар, икенче вакыт син кабызырсың, мин көйләрмен, әйдә. А, әйдә, физкультура булыр. Үзенчә. Шушы тимерләренме? Әйе, шул троллейбус мөгезләрен, әйе. Хәзер.
Әйе. Да, Альфина, сулгарак, сулгарак. А, булды. Өскәрәк.
Күрсәтәме? Күрсәтә, Альфинор, күрсәтә. Гомерем буе карап торыр идем шушы матурлыкка.
Телевизор көли дип торам, карт алаша. Кеше Алай. мыскыл итеп. Карт булсам да, күңел 18 дә әле, минем әле финор алай димә, ә? Ә. Әле.
Я. Ниндирәк кино буласың? Любовь морковь дип атала.
Ничек? Ай, Аллам, татарчасы.
Кишерле мәхәббәт. Гомерең буе урысча ни фириштең инде, ула. Ая урысча фириштең булсын инде, Галимҗан. Мин бит 7 класстан соң сразу фирмага төштем сыер саварга. Хәтерлим, хәтерлим.
Син яшь вакытларны хәтерлим. Бигрәк мощный идең син әле син, ой! Сыерлар белән ярыша-ярыша күкрәк үстерә иң малай. Хәле шик хәтерлим. Хәзер бетте, Галимҗан, саву бетерделәр.
Әле бит тегене берсендә салмыш баштан озатып та куйган идем, үзеңне хәтерлисеңме? Хәтерлим, хәтерләмәскә.
Ага.
Хатының бит дүрт сутка буе арттан пычак күтәреп авыл буенча куып йөртте. Хәтерләмәссең? Әйбәт олимпиада иде ул, малай. Тотса туры дыр икебезне дә. Ага, мясорубка була иде. Ә. Э, Шуннан соң дуслаштыгыз бугай сез, име? Юк инде, кая, шуннан соң аерылыштык инде, Әлфинур, ишисең. Ник мин җома көнне күрдем бит. Ишек алдында гәпләшә-гәпләшә утын кисәдер идегез. Утын кичмәдек инде, Альфинур. Мебель бүлдек, мебель! Ә, мебель. Әйе.
Кино башланды, әйе, карыйбыз. Әһә.
Таныйм мин бу хатынны. Ә? Бу бит теге Пугачныкы, име Пугачның кызы. Кем әле? Арбакайты. Әй, арба кайтадырмы, китәдерме, уйнар инде шунда. Әһә. Ана, яра, менә авызыңны тик тотма. Нәрсә?
Кимереп утыр.
Нәрсә бу? Попкорн ибн сухарый. Ә, мә алайса, син дә тик кенә утырма. Мәле. Сосу солы ибн сыер.
Әллә үтерәсең, Әлфин. Әйтмә әйтәм. Нәк яшьләрчә кинотеатрдагы шикелле утырабыз, мин әйтәм. Ял итеп, кино карап. Нишлисен син, Галимҗан?
Ник яшьләрчә булсын дигән өем инде, Әлфинур?
Ай Алла, яшьләрчә болай була димени, карт җүләр. Менә болай яшьләрчә була, менә.
Аша.
Маржа хатыны. Ай Алла.
Исәнме бабакай? Ни хәлләрен бар? Аллага шөкер, кызым. Аллага шөкер, әкрен генә бер кию. Үзеңдә ничек? Рәхмәт, яхшы. Ага, кияүгә чыкмадыңмы әле? Юк әле.
Аласың мәллә?
Синең кебек атны кем алсын ди? Эй Алла. Җан бабаңга бәйләнеп тор әле. Сине сөйрәп йөртермен. Көнләшмә, көнләшмә, көнләшмә. Ашларыгызга пурген салып куермын, утырырсыз һава чыгарып. Рәхмәт, борчагы да җитә. Кая әле, бабакай, давлениеңне үлчәп алыйк әле. Ах, үлчә әле, үлчә әле. Ә, тукта, сорау, күптән сорармын дип иргәним. Кызы, Әйе, бабакай, сора әле.
нишәп шушы давление үлчи торган нәмә стәкәеңне син шушында кулга куясың? Нишәп ботка куймыйсың син аны? А, Бабай ул анда сыймый. эй, сыймый дигән була тагын. Кертә белсәң, любой җиргә тыгып була, кызым. Ә,
Бабай, синең бит давление күтәрелгән. Ярыңга Әлфинур апаң утырганда давление күтәрелү пүчтәк ул. Башкасы күтәрелмәсен.
Менә бер дә пүчтәк түгел. Әгәр дә сезгә бер-бер хәл булса, монда скорый помощь ярты сәгать буе килә. Без нишләргә тиеш? Нишләргә тиеш, нишләргә тиеш. Тотасың да күмәсең, нишләргә тиеш. Борчылгансың икән. Дару, даруларны эчәсеңме?
Юк. Как так? Ашыйбыз без аларны, эчмибез, ашыйбыз. Килгәннән бирле шаярдың инде. Әйдә бар, юла үзенә. Әби җаным, син бер сәгатьтән миңа уколга керерсең, ярыймы? Соң әле генә укол кадатып чыктым бит, кызым. Арт ягым дурышлак шикелле булды бит инде. Кадарлык урында калмады.
Кадарлык урын без табарбыз, бер дә борчылмагыз. Әгәр дә сезне балаларыгыз безгә доверять итеп калдырганнар икән, димәк, без нәрсә әйтәбез, сез шуны үтәргә тиеш. Картлар йортында шулай. Всё.
Үлем! Үлем! Ничекләр үсә микән ул кешенеке алдан чыккан, арттан чыккан? Һей, борчылгансың икән. Ул ни? Укол кадыйлар. Кадаган саен шешәдер, шешкән саен үсәдер.
Мин әйтәм, теге терапия, мирапия дип, йөрәкнең бәгыренә төштеләр инде, име, Галимҗан? Әйе, шуннан әйтәм, авылга кайтып, капка төбендәге яшел чирәмгә сузылып ятып, рәхәтләнеп, кош-кортлар тавышын тыңлый-тыңлый хава сулап утырсаң, ул терапия булыр и ул. Теге чык төшкәч, менә шул чирәм өсләреннән яланаяк йөгереп, име, көтү куып дигән. Әй, бар иде яшь вакытлар, бар иде. Әйдә, авылга кайтабыз. Кая?
Авылга.
Качабыз бу төрмәдән, әйдә. Әй, Галимҗан, минем бит авылдагы өемне эттереп күмделәр. Ә. Аннан соң мин бит теге мужиклардан да уңмадым. Ә. Минем балаларым да булмады. Менә бит синең балаларың була торып, үзеңне үк шушы картлар йортына китереп тыкканнар. Әнә бар, кишерле мәхәббәтемне карап, рәхәтләнереп хисләргә бирелеп утыр, яме. Ә. Көзге кишер.
Исәннәрмесез?
Элла, нинди көн соң бу бүген? Нинди день открытых дверей, үләм? Здоровы, коли не шутишь. Галимҗан, сез буласызмы? Так, беренчедән, Галимҗан түгел, Галимҗан абый. Икенчедән, Галимҗан абый түгел, Галимҗан Илдусович. Өченчедән, Просто Галик.
Алайса, алайса Хәлимҗан бабай сез буласыз инде, ниме? Мин булам. Дай.
А ты кто такой? Давай, до свидания, улам. Бабай, бабай ник шаярма инде? Ник мине танымыйсың мыни?
Әҗәл что ли?
Нинди әҗәл булыйм инде? Хатя ашаган.
Менә синең бит малаең бар ие бит, Муса. Муса?
Ие. Бу теге Казанда ака белән бәрелгән Мусам инде бу. Перехваттан күрсәткәннәр ие. Юк инде, ул Мусадан мондый ямьсез бала туа ала димени? Бу минем Муса, икенче. Ие, вот. Менә бабай, мин синең Мусаңның малае булам. Кыз инде. Әйе. Тик кайчан тудын соң? Ник тугыз ай үткәч, бабай?
Рәвешеңә караганда җиде айлык кашагансың.
Юк инде, бабай, менә мин нәрсәгә килгән идем. Менә ә? мин моннан 15 ел элек име Мәскәүгә китеп эшкә кергән идем. Хәзер менә яңадан авылга кайттым. Ват дурак! Нәрсә, хатының кудымыни? Нинди, нинди хатын, мин бит әйләнмәгән, бабай.
Булдыра алмыйсыңмыни? Бабай шаярма инде. Ник менә кайтканыем. Авылдан әтинен ярсыен монда кертеп куйганнар. Ага.
Үзләре каядыр китеп барганнар. Туган йортның яме калмаган бабай. Менә сине үзеңнең туган авылыңа, йортыңа алып кайтырга дип килгән идем, бабай, кайтырсың микән минем белән? Кайтырсың микән?
Машинаң бармы? Машина?
Әйе. Ник бар инде ул машина?
Нинди? Ник семерка?
Бахамыни?

Только мин үзем генә түгел, улым. Ә кем бар? Менә, хи, яшь киленем, Әлфинур апаң бар. Да? Соска, менә. Ярар, ярар. Өебез зур, Аллага шөкер, өчәү бергә бергәләшеп яшәрбез, бабай. Кайтасыңмы?
Белмим. Унсигез яшьлек кыз шикелле ялынып торган бит ул.
Нишлине тагын кар җүләр? Альфинур!
Әй, Галимҗан!
Чыкмыйга кияүгә.
Кайчан, Галимҗан? Җомга көнне. Җомга көн бик изге көн инде ул. Чыгармын, Алла бирса. Синнән якын кешем юк. Ага. Ләкин чыга калсам да минем өч шартым бар. Давай.
Нинди? Беренчесе.
Әһә. Чүп утамыйм.
Нинди чүп ута, үзеңә чүп үсә башлаган. Нинди чүп ута? Икенчесе.
Әйдә.
Бәбәй алып кайтмыйм, кыстама.
Нинди бәбәй? Таркалыр вакытың җиткән бит инде, бәбәй дип тора, үлем.

Aha. Киттек әй әби. Әйдә, әйдә, менә монда.
Балам, ау. Кемне?
Кемне? Әлфинур апаңа бәйләнәсе түгел, үтерәм.
Яра, яра.
Ха, кобҗда. Туганнар, аланнар, балалар. Тормыш сезгә бер генә бирелә. Һәм менә шушы тормышны сезгә бүләк иткән иң кадерле, иң газиз, иң якын кешеләрегез, әти-әниләрегезне. Менә шушындый хәлдә картлар йортында калдырып китә күрмәгез. Бала чактан алар сезгә нинди тәрбия биргән булсалар, картлык көннәрендә сез дә аларга нәкъ шундый ук тәрбия бирергә тиеш. Әти-әниләрегезне хөрмәт итеп яшәгез. Яра, без киттек авылга.